Insellmulkom u nilqawkom għal programm ieħor mis-sensiela xi qrajt dan l-aħħar li llum se jlaqgħana ma' Nadja Mifsud. Nadja hija għalliema tal-Ingliż kif ukoll traduttriċi letterarja u ilha tgħix fi Franza għal dawn l-aħħar 18-il sena. Hija l-awtriċi ta' żewġ ġabriet ta' poeżiji, Zugraga u Kantunier għall-Bogħod. Hija qalbet għall-Franċiż diversi xogħlijiet ta' poeti u prożaturi Maltin, fosthom l-ewwel rumanz ta' Immanuel Mifsud Fl-isem tal-Missier u tal-Iben, li kien ir-rebbieħ tal-Premju tal-Unjoni Ewropea tal-Letteratura fl-2011. Din it-traduzzjoni ġiet ippubblikata fi Franza f'Mejju li għadda. Allura Nadja, tgħidilna ftit xi qrajt dan l-aħħar? Mela, Antonella l nett nirringrazzjak tal-istedina. It-tieni, nista' ngħid huwa li minħabba x-xogħol tiegħi ħafna drabi nkun qed naqra diversi kodba fl-istess ħin eh, u b'lingwi differenti wkoll. Allura illum ġibt mijiet tliet kodba. L-ewwel tnejn li nixtieq nitkellem fuqhom huwa huma il-ktieb ta' Joel Gallia mal-waqa tal-weraq u l-ktieb ta' Abigail Ardel Zammit Half Spine, Half Wildflower li huma l-frott ta' laboratorju ta' traduzzjoni li kien qed isir fil-kuntest tal-Festival Mediterranju ta' Letteratura ta' Malta. Huma żewġ kotba ehm, ta' poeżija, kull wieħed fih għaxar poeżiji, li huwa interessanti fihom huwa illi Joel u Abigail traduċew lil xulxin. Jiġifieri ehm, Joel ittraduċa xogħlijiet ta' Abigail mill-Ingliż għal Malti, Abigail ittraduċiet ix-xogħlijiet ta' Joel mill-Malti għall-Ingliż. Tajb ħafna, qed nara li għandek ktieb ieħor. Iva, għandi ktieb ieħor fil-fatt u dan huwa All the Light We Cannot See ta' Anthony Dorr. Eh, dan il-ktieb ġi ippubblikat sentejn ilu, is-sena li għaddiet rebaħ il-Premju Pulitzer. Huwa ktieb oħxon kif qed tara u fil-fatt swili ħafna l-jili mingħajr irqat, eh, ma huwa ktieb li verament iżommok. X'nista' ngħid dwaru? Da ma xar snin biex jinkiteb. Diffiċli wieħed jiġbor fi ftit minuti l-istorja kollha tiegħu. Li nista' ngħid huwa li il-kapitli huma qsar ħafna, jiġifieri minn forsi jaqta' qalbu meta jara il-ħxuna, huwa ktieb li tista' ġorru miegħek u taqra kapitlu lem u kapitlu law meta jiġi ċans. Kifet min ix ħaniprofa ngħid l-istorja x'fiha, nista' ngħid li hemm żewġ karattri ewlenin fuq naħa minnhom għandna il-Marilor li hija tifla Franċiża li ta' sitt snin tama. Fuq in-naħa l-oħra għandna tifel Ġermaniż li jismu Werner u dan jitrabba ġo raħal fejn kulħadd ta' ċertu età issir jibda jaħdem fil-minjieri. U allura l-ktieb ehm, ħajlaqana magħhom u ħanaraw kif jiżviluppaw. E, l-interessanti ħafna f'dan il-ktieb huwa fuq in-naħa Marilorija għamja mela l-awtur ħajara kif jagħmel biex jagħtina l-esperjenzi tagħha permezz ta' permezz ta' kliem illi jinkludu s-sensi, ix-xam, is-smieħ, it-tomiet, il-mess. In-naħa l-oħra għandna it-tielet karattru li huwa r-radju. Huwa r-radju li jlaqqa lil Werner u lil Marilor minix ħanejt kif, huwa l-qarrej li jiskopri kif. Ir-radju fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija kien mezz ta' teknoloġija li kien għadu pjuttost riċenti u kien mezz ukoll ta' komunikazzjoni li nistgħu nqabbluh mal-mobiles fi żmienna. Barra minn hekk l-awtur juża għandu ċertu preċiżjoni semantika meta meta qed jitkellem dwar ir-radju. Nista' nassigurakom illi huwa ktieb illi la darba taqbdu huwa diffiċli ħafna illi illi titilqu minn idejk. Unħalikom tiskopru x'jiġri wara li Marilor, it-tifla Franċiża u Werner, it-tifel Ġermaniż, jiltaqgħu ġewwa Sammalu li hija belt fin-naħa ta' tramuntana ta' Franza fi żmien l-okkupazzjoni Nazzista. Grazzi ħafna Nadja fuq dik in-nota ħajkonna nispiċċaw. Grazzi lilek Antonella.
Grazzi lilkom tal segwejtuna, aħna nfakrukom li bejn id-9 u 13 ta' Novembru se jkun hemm il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb ġewwa Dar il-Mediterran għal konferenzi. Għalhekk nistennukom tattendu. Sadattant narawkom il-ġimgħa dieħla fl-istess ħin.